Мизаны, дөнья белән ахират пропорциясе. Менә без шушы дөньяда сезнең белән яшибез. Барыбызның да э, гаиләләребез бар, өйләребез бар, эшләребез бар, хуҗалыкларыбыз бар. Һәм менә шул үзебезнең эшләребезгә, үзебезнең бизнеска, үзебезнең гаиләгә без күпмедер үзебезнең вакытны, үзебезнең энергияне бирәбез. Ничәдер процент. Һәм ахиратыбыз бар. Аңа да ничәдер процент бирәбез. Күпме менә бу пропорция нинди булырга тиеш? Дөнья өчен 90 процент, ахират өчен 10 процент. Дөнья өчен 50 процент, ахират өчен 50 процент. Дөнья өчен 5 процент, ахират өчен 95 процент. Ничек менә? Ничек дөрес? Күпме? Күпме без үзебезнең көчебезне дөнья өчен кулланырга тиешбез һәм күпме ахират өчен? Бу бик әһәмиятле сорау, җәмәгать. Яңа гына исламга килгән кешеләр өчен, әйме? Чыннан да, күп микән ул менә? Ислам буенча күпме мин үземнең тырышлыкларымны дөнья өчен, ахирәт өчен ничек бүлергә тиешмен? Һәм инде диндә зак еллар булган кешеләрдә Алар өчен дә бик файдалы булыр. Шулай бит? Чөнки без кайбер чакта онытылабыз. Мин шушы үземнең дөнья мәшәкатьләре белән, ниләр белән үземне ахирәтне тиешле дәрәҗәдә кайгырдыммы, юкмы? Менә бу әһәмиятле мәсьәлә. Көннәрдән бер көнне

Һәм уянды да, саллаллаһу алейхи вә саллям, һәм сәхабәләр моңа карап, җылы яздылар. Безнең сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә саллям шундый халәттә дип борчылдылар да, һәм кайберләре әйттеләр: "Э, Расулуллаһ, әйдә без сиңа бер кровать ясап куйыйк әле. Кроватьта җокларсың." Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә саллям, инде беләбез,

Агач астында җал итәргә калган, әзрәк кенә җал итә дә шушы күләгә астында һәм шушы агачны калдырып китә. Дөнья мисалы. Ягъни бу дөнья пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи саламның бер агач шикелле һәм аның астындагы күләгә дип шундый мәгънә. Без сезнең белән трасса чыгабыз, киттек Казанга, Мәскәүгә барабыз. Трассада Барабыз, барабыз, арган вакытта карыйбыз бер кафе, кафега кереп, җау итеп алырга кирәк, чәй эчеп алырга кирәк, кофе эчәргә кирәк. Туктадык, шушы кафеда утырдык урындыкка, бер чашка кофе эчтек һәм шушы кафены калдырып киттек. Бу дөнья. Ягъни шушы кафе, дөнья Ә безнең юл, ул безнең тормыш. Әйтегез миңа, без шушы кафе турында никадәр уйларбыз? Туктале, бу кафеда әзрәк ремонт ясап куйыйм әле, миңа монда рәхәтерәк булсын. Бу кафега тракторларны чакырып, моның янында юлны яхшыртып җибәрим әле, миңа монда керергә рәхәтерәк булсын дип торабызмы или туктадык та киттекме?

Бер ни дә уңыш юк монда. Ва ма хаятул дунья илля матагул гурур. Хәм дөнья ул ди Аллаһ Тәгалә. Бары тик алдакчы ләззәтләр генә. Дөнья алдакчы ләззәтләр генә. Менә бу бик мөһим сүз җәмаат. Без бит дөньяда ләззәт алабыз кая бычактаймы? Ләкин аслында, әгәр дә уйласаң, ул ләззәт бары тик вакытлыча гына, әйме? Нәрсә булса да. Өй төзедек, ләззәт, әйме? Ун елдан соң монда ишелде, монда нителде, ләззәт бетте, әйме? Машинаны сатып алабыз, әйме? Машинаны сатып алганда нәрсә? Кеше сөенә, әйме? Аннан соң икенче мәртәбә кашан сөенә? Саткан вакыт тайма. Икенче мәртәбә сөенә. Беренче мәртәбә машинаны сатып алган вакытта сөенә. Аннан соң шул ук машинаны саткан вакытта сөенә. Ләззәт алдакчыдыр. Чын ләззәт түгел, чөнки бу дөнья бөтенләй әгәр дә зур иттереп әйтсәң, бу дөньяда ничек кенә ләззәт алсаң да, әгәр дә соңгы мизгел шушы дөньяның үлем икән, Бөтен ләззәтләрнең мәгънәсе бетәйме? Җәннәт шуның белән, җәннәт шуның белән җәннәт, анда мәңгелек. Ул бетми торган әйбер. Ягъни, әгәр дә синең ләззәтләрең кашандыр бетә торган булса, аларның чын мәгънәсендә ләззәт түгел, әйме? Чын мәгънәсендә ләззәт бары тик дәвамлы бер кашан да бетми торган ләззәт була. Гали радиаллаху ан бик мәшһүр сүзләрне әйтте. Аннасу ниям Фаиза мату интабаху. Кешеләр барысы да җыклыйлар ди. Үлгән вакытта уянып китәләр. Бик көчле сүзләр җәмәгать. Кешеләр барысы да җыклыйлар, үлгән вакытта уяналар. Моны һәрберегез уйлагыз үзегез. Монда бик Али радиаллаһу бик көчле әйткән. Ләкин без аны инде беренче туры мәгънәсендә аңлыйбыз. Э, шушы дөнья беткән вакытта, яме шушы дөньядан без киткән вакытта кеше чын мәгънәсендә уяна. Аның өчен бу бөтен дөнья бер Төш кебек була. Шулай бит, без бит йоклаган вакытта, без сезнең белән йоклаган вакытта йоклыйсың да карыйсың, о, бу шулай, бу тегеләй, бу болай, бу тегеләй, бу Аннан соң безне уяткан вакытта кемдер уята, уянабыз да, тукта, мин кайда әле? Әле генә тегендә идем бит. Төш чын барлык шикелле безнең өчен, шулай бит? Уянган вакытта гына без, а, бу төш булган икән, дип әйтәбез. Менә бу дөньяны калдырган вакытта нәкъ шулай ук була. Без сезнең белән шушы дөньяны калдыргач, үлгәч, уянабыз да карыйбыз, а, бу дөнья гына булган икән. Менә хәзер тормыш башлана. Хәзер чын барлык башлана. Моны аңнар өчен җәмәгать сезгә бик җиңел генә мисал. Менә без барыбыз да моны аңлыйбыз. Күз алдына китерегез, бер кеше шифаханага, больницага керә, әйтик, мәсәлән, инсульт белән, рак белән, башка әйбер белән, ниндидер көчле чир белән больницага керә, мәсәлән, берәү. Күргәнебез бар андыйларны, әйме? Үзебез дә күргәнебез бар. Җә больницадан Олегина чыкты. Менә аның күзенә караган вакытта җәмәгать, әйме? Аның башка бер нинди дә сораулар җук, әйме? Аның сәясәт турында бер нинди дә аны сәясәт борчымый шушы мезгелдә, шулай бит? Больницада яткан вакытта аны сәясәт борчымый. Аны күршеләрнең тавыклары борчымый. Аны хәтта үзенең тавыклары да борчымый, шулай бит? Әле кичә генә шушы больница кергәнчегә кадәр якага тотынып, бу минеке, бу ахамиятле, бу кирәк дип әйткән кеше больница кергәч, болар бөтенесе тузан була. Ягъни без әйткәнчә, бөтенесе төш кебек була. Шулай бит? Әнәсә чынбарлык, чынбарлык аның үзенең халәте. Шулай бит? Больницада ята торган, үлем хәлендә ята торган кеше өчен чынбарлык бары тик үзенең эчендә булган халәт. Калганнары бөтенесе төш. Менә үлгән вакытта, әйме, без шулай ук безнең өчен бөтен дөнья, бөтен мәсьәләләр, бөтен сәясәтләр, бөтен күршеләрнең мәсьәләләре, нәрсә генә булмасын, бөтенесе төш кебек, тузан кебек каядыр икенче планга китәчәк. Өченче, дүртенче, без аның турында онытабыз да һәм үзебез өчен генә уйлый башлыйбыз. Нәрсә булыр микән хәзер? Мине Аллаһ Тәгалә нәрсә эшләр микән дип, шулай без уянабыз. Шундый рәвештә уянабыз, җәмәгать. Һәм төп сорау инде бүгенге без бит сезнең белән әйттек, менә ничек дөнья белән шушы ахирәт пропорцияне күпме көч бирергә, ничә процент көч бирергә кирәк дип, шушы сорауга җавап бирергә уйлыйбыз бит, әйме? Инде, әлбәттә, әйбернең кыйммәтен төгәл белер өчен безгә белем кирәк, әйме? Белем булмаса, аның кыйммәтен аңлап булмый. Мәсәлән, әйтик, мин сезгә хәзер ике кулга тотам, бер кулга куям Татнефтьнең анда миллион долларлык акция. Татнефть Бер миллион доллар акция. Сиңа була бу. Бер кулда тотам. Икенче кулда матур, зур бер матур аю уенчыкны тотам. Матур шундый. Кайсын аласыз? Бер миллион доллар. Ун миллион доллар булса, яр. Уйламагыз. Ун миллион доллар акция Татнефть. Бай буласың. Һәм монда бер уенчык аю. Кайсысын аласыз? Хәзрәт син әллә нинди сораулар бирәсең. Әгәр дә балага бирсәк, бер бала, ике яшьлек бала утыраймы? Без килдек тә, әй, тю тю тю тю тю менә аю, менә акция. Кайсысын ала? Акцияны аламы? Кеше аңнаган сайын, белем белән Дөрес нәтиҗә чыгара, әйме? Шулай гына була. Менә шуның өчен җәннәт, ахирәт мәсьәләсен аңнар өчен без күбрәк белем алырга тиешбез. Инде чагыштырып кына алабыз, ничә процент. Әгәр дә без, мәсәлән, сезнең белән Аллаһ насыйп итсә, 100 ел яшәсәк шушы дөньяда. 100 ел яшәсәк, Теләгән машиналарда җөрсәк, теләгән йортларда яшәсәк, анда өч катлы коттедж, белмим, анда әллә нинди егерме миллион тора торган машина, ке, анда ел саен диңгезгә барып җал итәбез, тагын нәрсә, бөтен-бөтен теге ләззәтләр белән йөз ел яшәсәк, әйме, һәм җәннәт. Җәннәт. Әлбәттә, моны чагыштырып булмый, әйме? Без аны беләбез, чөнки хәдисләрдән беләбез. Бу дөньяда мең ел яшәгән, ләззәт алган кешене дие, җәһәннәмгә ләззәт алган кешене җәһәннәмгә бер мизгелгә генә төшереп алсалар һәм кире чыгарып сорасалар, син дөньяда бер ләззәт күрдеңме? Ул әйтәчәк, валлаһи күрмәдем. Һәм әгәр дә бу дөньяда мең ел интегеп яшәгән кеше, әйме, иң авыр хәлдә яшәгән кешене мең ел бер мизгелгә генә җәннәткә куйсалар, һәм аннан соң чыгарсалар, сорасалар, авырлык күрдеңме? Җук, бер нәрсә дә күрмәдем, дип әйтә. Чөнки андагы ләззәтләр һәм ахирәттәге ләззәтләр һәм ахирәттәге интегүләр гел икенче төрле була. Аны чагыштырып та булмый берничек. Ләкин без математика өчен генә чагыштырабыз. Менә, мәсәлән, без 100 ел бу дөньяда ләззәт алап яшәдек шушы дөньяда, әйме? Ничек менә акылыбызга килә, шулай яшәдек. Без бит тырышабыз, әйме? Машина өчен тырышабыз, өй өчен тырышабыз, әйме? Эшкә барабыз, Тырышлык куябыз без моның өчен. Менә тырыштык һәм безгә бирелде 100 ел ләззәт эчендә яшәп, бер нинди дә интегүне күрмичә яшәргә насыйп булды 100 ел. Һәм әйтик, җәннәтнең бары тик 10 мең Ел. Ун мең ел күп инде, әйеме? Ләкин шушы ун мең ел җәннәткә бирелде. Математика яктан әгәр дә карасак, бу була, җәмәгать, бер процент. Шундый ук, димәк, без әгәр дә шушы бөтен ләззәтләнеп яшәгән дөньяны, 100 ел яшәгән дөньяны бары тик ун мең ел Ун мең ел җәннәттә, рәхәттә яшәүгә алыштырсак, ул була бер генә процент. Ә хәзер, җәмәгать, мәңгелек дигән нәрсәне аңларга кирәк. Менә әгәр дә мәңгелек белән чагыштырсаң, әйдә, мәсәлән, ул 100 елны миллион белән, 100 елны миллиард белән, әйме? Анда 0,00000 китте, әйме? Процент 0,00000%. Математика белән шөгыльләнә торган галимнәр әйттеләр,

Ахирәт белән чагыштырсаң, ул бары тик ноль килеп чыга, математика ягыннан. Шуның өчен җәмәгать инде э, менә бу сорауга һәрбер кеше үзе җавап бирергә тиеш, әлбәттә. Мин ничә процент үземнең көчемне, үземнең тырышлыкларымны, ничә процентын дөнья өчен,